Baba mudiki imi muta basa rekupinda umeso mune makore mangani kwe? Four. Yes! Four years? Yeah. Uchiri mwana mudiki enda kunze ako. Kunze uko nechirikadzi. Wakanogara kuofisi uchiita zvekuchengetewe ikoko. Kune nhere. Saka munomafarira chii? Nenje pesende vanhu vese vari kusekerera. Nenje pesende chete? Ko imwe 10 pesende? pane zvinovanetsa unogara uchimanisa nabhudhu wako chii mukoma uri kuvhurika wakutsongwa negunyeguru hmm, saka mawani chimboti ndunge vari kuti chimboti ndunge kumashure uko ndiani ah, musadonjairira panosamuchifanana kila ti anongogara ane musikana pese paari ah, zvekunyura kwako hatinei nazvo isi but chatoziva ndechekuti munogara muchinetsana hongu tinonetsana vakaita anouya achipindira ah, ndozvamukatonetserana izvozvo ko kuzonda kwave ndiri ini munoita se tanga kumarana ah manje nani soda kuti mumarane da kutoita zvekuti nditore musikana wako zvova zvaita se munoda nitese hapana but mbofunga zvaiudzwa musikana wako pamusoro pangu zvichikonzerwa nevanhu vanoudza munhu wangu zvisiko aiwa zvisiko manje mirawo ndotokunetsa nzai kotikandidzana munhu anei hapana ngofinhura chete doba munofara here kuita mabiwa iya ndozvandenyitoda izvozvo kolchen pamadramisi pandakuisa pari sei pari kupisa pari kurirawo sho hasi achidzokera zvengoma yorutaura izvi mbomira tozozviita ani miro sikamandi osendlo ruti chi avakomana vakanditeera vakomana vapi hayiwa takati munhu wese aroenda madramis this time man Hazvina basa kuti muri varume kana kuti makamakana. Inini mfeso uyo handina basa naye. Hauna basa naye pakuti haumufarire or something. One handimufarire. Yeah! And two Yeah! Yeah! Yeah! Saka imi mune vana vangani? Tine 3 but apa ah, 3 vacho taitongoti ngatichingoshiyanei aende kumba kwavo. Kuti haa ah, zvazvanyanyonetsa. Aenda oh. kumba kwavo ini ndotorawo 2. uye ndo ne one unono yekutamba umba kwavo because vana vangu vangambogara vasina baba izvozvo zvaari kutaura ka ndozvisingaiti inini ndini mai vevana handiti hapana mwana anodisirwa kugara asina mai vake handinozviona saka ukaona kutaura kuti uda kunditorera vana two ndosara nemwana one uri kuedza kutaura kuti chii ndototi hunge ndatokunzwira tsitsi kuti ndikupe mwana one otherwise ndaitofanira kuenda navo vese vave three zvagara fourteen zvekugara newe futi nahandichada ndokugara nemurume akaita so kuita se youare as good as nothing ndokuita sei iwewe aiwa chimirai ka kuita kunge tauya kuzokurwisanisatagara tikutorwa vanzvadzi zvakangofanana saka pakuramba ndechekuti iye ari kuti ada kutora vana two ini ndiri kutora vana two iyo eh, vana vamati three handidzinga kupiko handina una kundidzinga ndindatotaura ndikuenda kuda kuenda kumba kwedu just because hapana pa social media wakuda kuita kunge ambuya ndo zvandisingade izvozvo ambuya izvo zvandizvide handizvide ambuya mati vanai three handika vanai three hanzvadzi saka baba ndiwo vakudzingai ayewa inini ndini ndati ndakuda kuenda kumba kwedu haana kundidzinga asi iye ari kuda kuti social media izive nemhuri yezimbabwe izive kuti iye andidzinga inini handina kudzingwa mhuri yezimbabwe ndati ndakurongedza mabhegi angu ndakuenda kumba kwedu zvekugara naye u ndazvitadza orit saka mukuti inini ndanditi pandamudzinga pacho hauna kundidzinga bomira ndibotsanangurawo pandamudzinga ndanchiti ndakatorawo vana two zvingaimeke sense bcause ini ndindokwanisa kurerutira mhuri ndichichengeta zvese ndichiita sei sei saka inini ndiri kuita kunge ndiri kuita kunge dofe reni wakanditarisa ndiri munhu anotadza kuchengeta vana vake zvandaanzvandaanzi ndichivabiaeveryday waibike here andiri kuteerera pa uda kutondikanganisa haa saka nyaya yacho inotonetsa because vana vacho i three e three sandanchiti

achiti imimi itosi achirega kuti ange makuda kuti tiisaka panapa taurai kanyaya zvinonzwika ko makazodzoka eh, eh, pane patichazoita toita voita four muri kuti kudii baba mirai ndikuturukirirei nisa amai eh, baba vari kungoedza kungotaura kuti tazogadzirisa nyaya yedu tazoona kuti aiwa kuti susu tishane vana tumwe hwani ka hazvisi kunyatsa kuita mm. eh, kuda baba vanogona kuzongopedzisa kuti urongwa hwedu hwamira sei pari zvino saka wakamira sei urongwa baba tachiti takuda kumbopinda mukati mutongoita kuti vaite four o oh, saka tozodzoka after one year munodzoka after one year vakusheka eh, tokwanisa vana vedu fo tokwanisa kuita kumudzinga ndozomudzinga hangu but vanenge vafo tutuaiwa oh. chirega kuita kunge chirega kuita kunge makunetsana ah, ndo zvinoita kuti tiende izvozvo last time makatidzinga